ba cherita entunyu buah. Nyadi ba renggat ke penudi seri nya ba renggat ke tujuh belas kitai bela nemu ranggi tu tadi udah ngelawa langkau ke endur engkah anak bunsu nyu buah iya nya endu dara. Bunga tu tadi dah. Jadi amat meh jako kerandau bunsu nyumbuh seduai uh, bini tu tadi indai endu tu tadi dah. Jadi berenggat ke lapan belah tu ketai kak nemu keni gaya ranggi tu tadi. Kak kenda ya nulung bunsu nyumbuh tu ngidup ke endu dara bunga tu tadi dah. Laban Punsu nyumbuh tu bisi madah, nyema endo dara bunga tu ulih didup baru. Enggai ke Bunsu nyumbuh tu ka nyerang sida bala mensia tu tadi tu. Jadi ba saga mati ranggi tu kena nyeliahka ari sida tu majak belaya. Ka kena ranggi tu ngidupka anak bunsu nyumbuh tu tadi. Nyadi ba renggat ke-18 tu, ba renggat ke-18 tu, ditu meh kitai nemu keni gaya ranggi mutarka penusah tu dah. Nyadi pengudah ranggi meda pengamat randau bunsu nyumbuh seduai indai endu, dia ranggi lalu berunding keni chara iya ka nulung bunsu nyumbuh. Ngidupka seput anak iya baru. Iya nya endu dara bunga. Ngambika layak entara sida bungsu nyumbuh tu ulih diputarka. Laban ragi sigi enggai ga penyarut tu majak nyadi. Anu nadai mutuh nyentukka anak uchu sida iya ila deh. Nyadi, duduk duga-duga meh ranggi tu tadi ba baruh pun kayu ngimbai langkau mit alai tubuh endu dara bunga tu tadi disimpan. Nyadi sia seraya ke duduk nya dia ranggi enu ngiga runding ke. Keni chara aku ka nemu neh chara kena ngidup ke seput endu dara bunga tu. Nyema aku ngayan diri ba mua bunsu nyumbuh ka nanya chara keni ka ngidup ke seput endu dara bunga tu legi. Nangi ga. Nangi ke bunsu nyumbuh nya legi. Nu ka munuh aku. Sigi mati aku tu, ku runding Ranggi. Nyadi pemuas ke duduk dugau-dugau kediri dia seraya ngetat diri empu lapar. Dia Ranggi. Enu bulih buah runding ke. Nyamai aku ngayan diri ba mua indai endu aja. Maya seduai ke bisi sama berandau. Nyema aku mad nyema aku madah nyanggup diri nulung seduai ngidup ke seput endu dara bunga. Sigi enda enda indu ngasuh bunsu nyumbuh munah ku legi. Nadai ke chara bukai kelimpah ari nya ah. Nasib meh nyema aku tu mati enti chara tu tu salah legi. Ko runding ranggi nu mati akal dah ranggi tu tadi. Ka nemu chini chara ka ngidupka endu dara bunga tu ngambi sida. Tu badu pelaya nyema endu dara bunga tu ulih didup baru. Amai te entaruh nyawa diri meranggi tu tadi kena nyeliahka diri ari penyarut antara sida bunsu nyumbuh enggau bala mensia tu nyadi. Nyema enda entaruhka nyawa diri, mayuh agi ga nyawa orang bukai lesi ila enti sida bunsu nyumbuh datai nyerang ngagai rumah panjai sida ranggi. Pengudah ke bulih beh runding tadi, Ranggi pan lalu bejalai mulai kediri enggai bilik Bunsu Nyumbuh. Maya Ranggi mansa ruai rumah panjai sida Bunsu Nyumbuh, dia tepedaka mayuh amat bala nembiak benung belanda sebelah ruai. Muka kitai mensia meh. Ti bala nembiak maya musim gawai, ooh rindu kitai meda. Peterayap bala nembiak. duduk bela ruai belanda bela ruai bebutik bela ruai orang ke tuai inu beranyam duduk bela ruai dah berandau dah asai ke teritik ai mata ranggi ngenang nasib sida bela nembiak nya nyema apai sida nurun nyerang ngagai rumah panjai sida ranggi telengis ambis sida mati dibunuh maya ke bedengah ila. Nama ke nyadi enggau pengidup bala nembiak, bala anak, bala bini sida ila deh? Sapa ke nupi bala anak sida ila? Dia ranggi. Amat te mutuh ati meh sigi ka nulung buncung nyumbuh ngidup ke seput enu dara bunga. Laban ranggi tu kala ninga randau buncung nyumbuh enggau indai endu tu tadi. Enti nyema nyawa anak sida tu tau diidup ke baru, sigi nadai ati Bunsu Nyumbuh tu ka bebalaska pemati anak iya endu dara bunga. Pemuas ke meda bala nembiak belanda-landa sebelah ruai dia renggi tepeda ke jiku benung duduk nunga indu tuai ke benung beranyam. Dipeda iya ta ari jauh, ta lain ga iya seduai peda ragi. Baka ke bisi utai ke randau. Alai mai indai tuai nya nyau te nyabak peda ragi. Nai, nama ga indai tuai nya te nyabak? Nama gemai. Tudah tuai nya nyabak. Nadai ga aku meda Jiko nya nganu iya tadi. Ku runding agi. Nyadi Jiko tu semina nunduk kepala aja nunga indu tuai ke nyabak nya tadi. Angkat dah agi tu tadi ka ngelawa Jiko enggau indai tuai nya duduk sama tadi laban ka ninga randau seduai. Ka nemu tudah ranggi ranggi tu tadi. Nama utai ngasuh indai tuai nya tau nyabak? Dia Ranggi lalu duduk enda jauh ari seduai ke duduk berandau nya tadi tu, diku seduai indu tuai indai tuai nya tadi tu. Anak, enti ulih anang nuan enggau orang, nyema nuan. Lesi terebai baka ke sulai. Nadai orang dipeda aku agi. Semina nuan aja dikarap ke aku nyelama tu ngintu aku anak. Nuan aja anak aku. Apai nuan udah agai lama pegi ningal ke tua, ko indai tuai nya jaku seraya murus tudah jiku. Indai, nyema aku enda enggau orang ila, enda nulung, enda nyaup bala kitai. Kada ke chukup tubuh sida maya bedengah enggau bala mensia. Tubuh kitai sigi enda mayuh, laban kitai sigi beridup betulung enggau pangan diri indai. Nyema aku lesi, sigi udah ungkup aku meh indai. Asal aku udah nguji nulung peturun kitai ngambi enda punas jemah ila, ku Jiku bejaku. Nyema nya runding nuan anak, nadai ko enggau meh. Aku udah ga tuai, idup enda ga lama agi. Nyema nuan lesi. Nurun bekayau ila. Mupuk mah aku anak entudi nuan, ku indai tuai nya. Punah ninga jaku indai tuai nya, dia jiku enda munyi seraya ngendas ai mata ke majak labuh. Dipeda amat sinu meh mua jiku nya Laban berat amat ga ati ka ninggal ke indai iya ila. Bedau temu idup ke enda maya nurun bekayau ila da. Indai Jiko mih nya enti Jiko ngangau ke indai tuai nya indai. Sinu ga ku ngenang bala kita Jiko, ku Ranggi jaku kediri. Seraya ngendas ai mata tudah laban ingatka indai apai iya di menua. Iya ga sida iya te enda nemu aku tu terembus ngai menua sida munsuh nyumbuh. Nyema aku parai ditu dimunuh maya aku mantai kediri ba indai endu seloi munsuh nyumbuh legi. Siga enda ditemu orang meda tubuh aku tu ila ke runding agi. Nya renggi pen lalu angkat nyingkang belubah tama enggai bilik bunsu nyumbuh. Ginih ngining tudah ngiga senaya bunsu nyumbuh seduai indai enu. Dipedau ba bilik besai nadai ga seduai. Sekali ninga bisi nyawa orang berandau ba bilik dapur. Manzam ga adai men renggi tu tadi nuju ngelawa. ngagai bilik dapur. Dia tepeda ke Bunsu nyumbuh seduai indai endu benung makai. Laban mata panah enu tinggi kemaya nya, sigi jam orang makai deh. Mayuh meh randau seduai dinga Ranggi. Ranggi tu tadi semina engkila seduai aja ke benung makai. Amat tem munyi enda perut meda orang makai. Tenguk engka nyengkau. Utai dempa seduai. Utai anggai ke nyadi laban mensia enda tau makai utai antu. Indah enti antu mai dih makai pen enda tau dih suap dih. Laban antu enggau mensia utai empa enda entu ka sama. Nangi ke utai empa sida nya tadi tubuh utai mensia. Dikumai sida babi. Utai nya tubuh mensia. Nyadi lengka ka ku nangka tu dulu mela menyadi. Laban utai dikarang ku nangka tu ja ditulis ku da ngai nyadi ga ku ka panjai nusi kita da. Nyadi ila betampung ke renggat ba semilan belas ila kitai sama ninga mah nyadi kena ranggi tu mantai kediri ba mua. Endai endu seduai bunsoi nya umbuh benung kedua iya duai ke berandau dapur tu deh. Laban tudah ranggi tu ka nanya iya ke batang iya ngagai bunsoi nya umbuh seduai endai endu tu ka nanya ke ni chara ka ngidup ke endu dara bunga tu ngambi iya tu ulih nyeliah ke diri. Ari sida mensia engu bala bunsu nyumbuh tu majak belaya ka bebunuh pangan diri dah. Nyadi lengka aku nangka tu dulu mau ila kitai betampung ka ba renggat ke semilan belah. Nyadi terima kasih ama ngagai kita laban udah nyukung aku lu nyentuk ka bulih ama subscriber anu datai tiga ratus dah. Terima kasih ngagai kita ngarap kita terus nyukung aku mengambi. Nyadi peransang ati ku tu majak karang ke cherita ke dinga kita dudi hari ila. Ye leka aku nangka tu lulau ai.